Kana amai makadii vana amai kunyika dzese dzakasiyana siyana vanotaura rudzi rwangu ndichadzokora zvakare ndichitaura nemi zuva ranhasi makadini ndinodaira kuti mwari vanokuitirai zvakanaka ndichitaura nerurimi rwekwedu ndichaedza kuti dimburei zvishoma ndichida kutaura nenyaya yamai amai ndo vanhu ndo mwari wedu wekutanga nababa vedu ndobaba vedu ndomwari vedu vekutanga saka vanhu ivavo vakaenzana saka hapana patinononga mumwe tichizoisa parutivi tichizononga mumwe tichiisa parutivi nekuti vese vanhu ivavo ndo mwari vedu vekutanga sokusikwa kwavakaitwa namwari mukati meupenyu vemwana wega wega asi nhasi ndine nyaya yekubvundire mubvunzo wandiri kubvunza kuti ah, kana muri amai ini ndiri amaiwo zvakare samai ndine vana vakomana vaviri vasikana vaviri chii chiri kuitika nevana vangu ndiri kuvasiira chii pane chandakavapa here kuti vacherechedze kuti vanofanira kugara sei mukati meupenyu hwavo nokuti pachirungu vanoti ivo charity begins at home saka kana charity if charity begins at home then inini saamai ndiri kufanira kusiya chii pavana vangu kuti zuva remangwana ravo rive ramangwana rakanaka so ndakatarisisa panyaya ye ndadzokera kubhaibheri zuva ranhasi ndikatarisa kuna um, isaac narebecca vana vavo matwins avo ekutanga vainzi iso najacob vana vavo vaivavo vachikura pane anooneka pavana ivavo ari favorite yaamai jacob pane anooneka zvakare ari favorite yababa isawo asi mukati mekunge vana ivavo vachioneka zvakadaro chii chakazoitika tikaverenga bhaibheri redu tichidzika kusvika panguva yemakomborero yekuti isaac akuda kusiya chiji akuda kusiya nhaka yake kana kuti mablessings ake kuvana vake chii chakaitika amai vakacherechedza kuziva kuti isawo ndiye yafavorite yababa but ivo favorite yavo yanga iri jacob vana ava vanonzi vakanga vari matwins asi panguva yekunge nhaka yaakuda kublessing mablessings makomborero akuda kuchipiwa kuvana amai vakasarudza wavo ndosaka ndakanangana naamai zuva ranhasi hatisana amai vari kusiyira vana misodzi here pamatama kana kuti hamusi amai muri kusaidzira mwana wenyu pakona paanotadza kana ku kana akuenda kunorara anotorara nepiritsi kana mwana wenyu achidhiraivha Anodriver achichema misodzi. Anhu takashungurudzwa namai vangu. Amai vangu vakanditaura zvisingaiti. Amai vangu vanosarudza inini vanoda vamwe vana. Saamai munozviona muri papi saamai. Iyi subject yandaona ka kuti inoda kungotaurwa nevamwe vanokwanisa kuzoisumudzira vachipamhidzira zvavanoona nekuti zvakawanda zvinoitika mumafamilies uye kuti misikanzwa yevana yakasiyana siyana saka zvandanga ndakatarisa panyaya iyi ndezvekuti hatisi amai vari kusiya mwana wedu achichema uye kana ndakatarisisa nyaya yeupenyu hwedu isusu sevanhu verudzi rwangu tine zvinhu zvatinotarisisa zvatinofanira kuita muupenyu uye kuti zvatinofanira kuremekedza tine culture tine christianity as a religion pachishona pedu tinoti kudza baba naamai kuti mazuva ako awanda uyu murawo wakabva zvakare mubhaibheri as I, as i can see it came from the bible kuti kudza baba vako naamai vako kuti mazuva ako awande panyika takatarisisa pavhesi pa, pa, pa iroro Kudza baba naamai kuti mazuva ako awande panyika. Isusu savabereki vacho vevana ivava tiri kuremekedzawo here vana vedu kuti vave vana vanosara vane memory yavanotaura kuti ini baba vangu vakanga vakadai amai vangu vakanga vakazodai amai vangu was a good mama baba vangu vakanga vakanaka chii chatiri kusiira vana vedu Tiri zvikomborere here kuvana vedu? Tiri kupawo here makomborero acho nemaropafadzo kuvana vedu? Kana kuti tinoti kana tadaro tadzokera kuya kuna Isau naJakobho kuti amai vakasarudza wavo babawo vakanga vane wavo saka kana tiri vabereki chii chatiri kuitika chiri kuitika pavana ndichadzoka zvakare neimwe nguva ndichitaura nenyaya yesibling rivalry kuti iri kufamba sei uye chii chinokonzeresa sibling rivalry pakati pevana vaberekwa nababa vamwe chete namai vamwe chete we have seen a lot of times vabereki vachisiya vana vasingataurirane mufamily We have seen a lot of times vabereki vanoita kunge vachanotsvagirana mapfumo nematemo vamwe vagotourayana nekuti paita yatingadaidzi pachirungu kuti sibling rivalry isingagadzirike but kana takatarisisa ngatidzokere mumashure kuvabereki where did the sibling rivalry come from as a parent if you see them uchiripo uri mupenyu kana mwari vakakuchengeta kuti uvepo kana uchiripo Chii mbeu yerudzii yauri kusiira vana uye unotaura chii nemumwe mwana nemwana? Mwana wako akaya achikuudza nezvemumwe mwana unotii? Unopindura uchitii? Nekuti kazhinji kachona ana amai ndisinowanika tiri pakati. pesibling rivalry nekuti pane mwana waunoona kuti uyu ndiye anenge ari nani nekuti uyu ari kuita zvakanaka nekuti uyu anondipa mari nekuti uyu anotenga zvinhu zvakanaka nekuti uyu ane murume nekuti uyu haana haa nekuti uyu hamheniwo pane zvatinotarisisa sana amai ini saamai ndiri kutaura ndiri saamai nekuti kana pandanditarisisa What does the Bible teach us in this verse ra um, Rebecca na Isaac pamusana pevana vavo? Tinoverenga zvakare even kuna Kaini. Nhaika tichiverenga tichidzokera mumashure mumabhaibheri tinoona vana vaisara vachirwa nanhasi tine mamwe marudzi ari kurwa nekuti vakazvarwa nababa vamwe chete saabrahamu sa nasera sa Sera akabvumira Abraham kuroora akati akawana mwana wake Ishmael but nanhasi vanorwa but that is something chatinoda kutarisisa sevabereki how does this come to be ende zvinogadzirika sei sevabereki zvichida imwe nguva tinongoda kuzvitaura nezvazvo imwe nguva tinongoda tipote tichisheya patinotaura kuti inini mufungeka chakadai chiri kudai chiri kudai nekuti kazhinji Kana tisingatarisise mafambiro atinoita nevana nemagariro atinoita nevana nekuti iwewo uri kutaura chii kumwana many times pane mashoko anoti mubereki anongonhonga opotedzera mubereki akanhonga akapotedzera mwana achari nhonga shoko iroro harizozobva mwoyo make iwe semubereki because anoteedzera bhaibheri rinoti kudze baba vako namai vako haakwanisa kukudzosera haakwanisa kukupindura haakwanisa kukurova asi kana asingakwanisi kukurova chamuri kumupa iye mukati memwoyo wake chii uye pane dzimwe nguva vanenge vari vabereki munenge muri vabereki naika vana venyu vauya vakati vavo vakati wandei pane mumwe asina chinhu ipapo pane mumwe ari kutamburawo asinawo chaainacho Semubereki, uri kumutarisa sei iyeyo? Uye naiye wacho naari kuwana chii chaunotaura kwaari? Pa, saka pane uye asina mashoko iye atingape kuvana kuti pane uye asina uye kuti harisi basa revabereki here rekuona kuti uye asina hakusi kuti haana nekuti ari kutsvaga achishaya kana kuti achitsvaga zvinhu zvake achizvishaya pane mumwe mwana anongozvarwa ari nungo asina chaanoita i remember amai vangu rimwe gore vakandibvunza vakati ah, naiket zvino ungamuchinje here because haachinjike ndozvaanotori Ehe semubereki but senguva yataari yekuti mwana wega wega anofanira kumira nezvake achitsvaga zvinhu zvake semhuri yaanenge ainayo ibasa rake zvakare kudziidzawo zviri kuitwa nevamwe sei ndataura ndiri mukati mebedroom me, me, me rino iri ndataura ndichida kuratidzana kuti mubedroom munomuka umu ndo imba yehombe yababa naamai ino imba iyi saka zvairi imba yababa naamai pamunenge muri pamwe chete muri baba naamai handisi kutaura nezvemasingles kana kuti kana muri amai zvakare sezvandakaita ini baba havapo baba vakashaya what do i say to my children chandinoda kumikidza zuva ranhasi ndechekuti kana inini ndiri amai vana vavapo asi chandinoda kutaura ndechekuti kana ndichitaura nevana vangu Ngandisaise mate pane mumwe mwana nenyaya yemumwe mwana. Kana pane chiri kukanganisika pamwana iyeye, ngandinangane nemwana iyeye. Kana zvichikonzeresa kuti tive, tive semhuri titaure, ngatiunganei tigotaura tese tiri pamwe chete ndokunge mwana iyeye achizviona achikwanisa kuuya. Asi tanga wataura naiyeye wekutanga ane zviri kukanganisika then wozomubvunza kuti tinokwanisa here kuti tisangane titaure then motaura kutaura kuti vana vacho kana tichizotorwa namwari rimwe zuva vana vedu ngavasari vari vana vanotaurirana vana vedu ngavasari vari vana vekuti akawana chaawana anofunga kuti reka ndimbofonera mukoma wangu Ndinofanira munin'ina wangu. Uye kana vakanganisana, ngapave nemwana anonzi peacemaker pakati pevana. Anokiriyetwa newe amai nababa. Pakati pevana venyu, ngapave nemwana anosunganidza vamwe vana. Pakati pevana venyu, ngapave nemwa anongodzongonyedza. Mhm. Nekuti zvinowanika zvakare pavana. anongodzongonyedza so anongoti kana asvika iye anenge anongopotedzera achingopotedzera koita mumwe mwana anoda kuona kuti vamwe vana vari kuitei saka because of nature yaainayo anoda kunyatsarisisa kuti mumwe ari kuitei anonida help here ari kuimboitei ari kukanganisa here pane mwana yeye anogara achida kutarisisa kuti uri kuitei what is going on with you iwewo semubereki kwana ukatarisa pavana vako unoona pane mwana nemwana kana vari vana vakawanda pane mwana nemwana ane chipo chake pavana ivavo saka iwewo semubereki edzisera gadzirisa kuti usasiye mwana anoita munhiko kana akuenda kunorara orara nepiridzo ehe zvanzi amai vane ngozi naika but amai chii chatiri kuita kuvana vedu tiri kusiya mwana anoita munhu iko here kana akufunga anoita kutura befu nekuti amai vangu vakandiudza zvisingaite amai vangu vakandiitira zvisingaite semubereki Iva a blessing kumwana wako semubereki. Iva chikomborero kumwana wake. Remember kuti zvatinoendesa vana vedu kuchikoro hatisi kuendesa kuti vana ivavoka vagozova vanofanira kutichengeta. Ngatiedze generation yevana mai vakafanana neni kuzvichienda pamberi zvichienda kumberi uko vari kumashure uko its okay because vanenge vakati chii ndozvaka zvazvanga zvakaita but generation yedu isu says i always say cultures nemacultures anosiyana but magenerations as well they, as, they, as much as they are changing sevabereki ngatichichinja magariro nemaitiro evana vedu kuita kuti tisiye vana vasingaite munhiko tisasiye vana vanoti vakasvika paguva pako vanotaura kuti ah amai avakafa ndizvozvo zvakakodzera mheno ndeya mheno ikoko kana kuti mwana anotaura kuti ah ini namai vangu vandabasa navo kana kuti mwana anotaura kuti ini baba wangu ah i don't care about him he can, he can do whatever he wants i don't want to know him because of what he did many times vabereki tinozopa mhosva kuvana asi isusu pachedu tisingatarisa kuti chii chatiri kuita kuvana tiri kuvataurira kuti chii tiri kusiya chii pavana tiri kusiya makomborero here Tikusiya ma blessings here pavana? Chii chatiri kuvapa kuti vagofambira pamberi? Chii chatiri kuita kuti vataure vagogarisana zvakanaka sevana kuti pasazova neinonzi sibling rivalry? Mwari vakuitirei zvakanaka. Zuva ranhasi ndangomuka ndichifunga kuti ndoda kutaura nana amai. Kazhinji ana mai ndisu tinowanika tiri padambudziko rero revana nokuti ndisi ana mai tinogetisu tinenge tiri panyasi nyasi pevana vana baba vanenge vasipo kakawanda asi isusu ana amai ngatiedzei kusiya vana vedu vane gwara uye vakaropafadzwa nesu sana amai ndinokushuvirai rugare mwari verugare vave nemi